Nilqakom għal episodju ieħor ta' Bejn Xena u Oħra, programm fuq it-teatru f'Malta u dawk li jaħdmu fih. Jiena Nikola Jazzapardi. Fil-waqt li l-udjenza spiss tifoka fuq l-atturi u d-diretturi, hemm tim sieħ ta' kreattivi li jaħdmu wara kwinti biex joħolqu dinja li naraw fuq il-palk. Il-missiden tiegħi, Matti Kassar, huwa wieħed minn dawn in-nies. Matthew bena karriera kemm f'Malta kif ukoll fir-Renju Unit bħala set u costume designer. Ix-xogħol tiegħu deher f'produzzjonijiet bħal Into the Woods, Dear Evan Hansen, Amelie u l-pantomimi tal-Manuel Theatre. Fil-waqt li barra minn Malta, ħadem fi produzzjonijiet kbar bħal Wicked u The Phantom of the Opera. Matthew, merħba fuq bejn xejna oħra. Good morning, kif aħna kollha sew? All right. Thank you ħafna tal-istedina. Ta' xejħi, ta' xejħi. Kif għadna inti inti taħdem fis-set kif ukoll eh, fil-kostumi, għalmi ma jafx aħna morna l-iskola wkoll flimkien konna l-ewwel grupp tal-A level ta' tieqa. Konna l-ewwel grupp eżatt performing arts. Eżatt, eżatt. Mbagħad anke l-università. Mala, mala. Ġifieri bqajna naraw iċ-ċuċin nikbru. Kważi għaxar snin issa. 10 snin, ek tiġi, ma jtir izmi, laqas realizza. Fil-fat, ġej l-lum ek niġi l-Università, bdejt nirealizza kem għadda zmin u kem konfili ma niġi l-Università. Ekku l-memorji just they came flooding back, which is really sweet. Ok, ok. Infatti, l-għola barġejt n-rekordi episoda u ek. Eh, I bumped into waħda mill-lecturers ta' għana, it was like a

u di dejjem inħobb ngħid, imma minn ħames snin ommi u missieri kienu ħaduni it-teatru għall-ewwel darba, għax kont qed neqridilhom u ngħidilhom vera nixtieq mmur nara xi ħaġa t-teatru, għax kont naħseb tfajjel differenti mill-oħrajn, jekk nista' ngħid hekk, kont iffissat fuq il-Phantom of the Opera, kienet xi ħaġa li kienet taffett kelli vera kienet taffaxxinani il-musical The Phantom of the Opera. U Kont noqgħod nisma' r-recording li kellna d-dar fuq CD. Ehm, u l-idea ta' teatru kienet vera taffaxxinani. Allura kont tlabthom jieħdun it-teatru kienu ħaduni fil-fatt it-teatru Manuel. Mhm. Eh, u kont rajt opra, La Nozze ta' Figaro, u fil-fatt kull darba li naħdem il-Manuel hemm dik il-link li dejjem tfakkarni f'meta kont żgħir u mort nara xi ħaġa l-ewwel darba u niftakar kont ħalt teatru ehm, u kont ġast affaxxinat b'li qed nara quddiemi. U minn dak iż-żmien, il-ħajra tat-teatru dejjem baqgħet tikber fija. Ta' età żgħira d-dar dejjem kont noqgħod nagħmel ix-shows lil ommi u l-missieri. Kif taf int ukoll li ġieli. U dejjem kont nieħu ħsieb dak l-aspett artistiku tagħhom, so kont noqgħod naqbad kostumi antiki tal-karnival, ehm, naqbad il-pupi tal-Playmobil u nagħmel modelli żgħar tat-teatru eh, u nagħmel udjenza ta' parsi u mpenġi u nagħmel xenarju, props żgħar, u dik dejjem dejjem baqgħet tikber u dejjem baqgħet fija. Eh, kont eh, laki ħafna wkoll li waqt li waqt li kont Malta, waqt li kont għadni student, kont ninvolvi ruħi ħafna productions, kont mhm. nassisti l-ħafna nies. Denise Malholland kienet waħda mill-persuni li Um, she's a costume designer, per eżempju, as well as a mm. director and a fantastic practitioner. Um, kont nassisti ħafna f'Panto, so dejjem kont tarana fl-imkien b'xi glugan fidejna waħlu il-rhinestones u sequins, u b'dak il-mod jiena dejjem jisni kont qed nikber u nitgħallem minn nies fl-industrija. Um, imma nħossni Minn dejjem kelli dik ix-xejra, imma ta' disa' snin, għaxar snin, bdejt nirrealizza li dan tista' tkun din tista' tkun karriera, li tkun se to costume designer tista' tkun xi ħaġa li inti tagħmel. U jsi minn disa' għaxar snin 'l hemm dejjem kont dak l-għan li xi darba din nagħmilha l-karriera tiegħi. U nħossni llum naħseb fortunate enough li ngħid li hija din hija l-karriera tiegħi, il-ħolma tiegħi saret il-karriera tiegħi. Li hija saħar mhux ħafna li jistgħu jgħiduha. Eħe, eħe, hija eħe, forsi anka naħseb growing up l-idea li taħdem fil-qasam artistiku tista' tajt issejjaħlu il-full time tiegħek, mhm. kienet xi ħaġa li ma kienx daqshekk forsi possibbli jew komuni. Illum il-ġurnata nħossni kburi ngħid li hija actually komuni ħafna u għandha tkun b'dak il-mod, mhm. eh, l-ħolma tiegħi sa bażikament saret realtà. Good, good. U kien hemm forsi x'kienet l-ewwel pożizzjoni li int kont iddiżinjajt imma jien niftakar mhm. meta konna għadna eh, six form flimkien kont ġejt nara Sweeney Todd. Ekku. Li kontament is-setta. Ekku, ekku, dak kontatni student eh, parti minn midra minn further stages u kont kind of ħadd l-ewwel xejra lejn tiddiżinja set. U kont għadni dak inħossa still at a student capacity mhm, kienet mhm. dik il-production, imma kienet eżatt l-ewwel xejra lej tiddiżinja sett u ovvjament jisni again kif għadt meta kont għadni Malta kelli dawk l-opportunitajiet li nassisti u hekk kif qed tgħid int student productions li stajt nikkontribwixxi mhm. lejhom eh, u ġejt afdat nista' ngħid. Ehm, Aħna kellek tikkonvinċi xi ħadd biex iħallik. Mhux issa, x'isni minn dejjem ħabba li kont dak kont dak it-tip ta' student li vera ninvolvi ruħi nkun vera entużjast, jew pereżempju anke anka fl-iskola, għanna bżon prop. Tinkwitax għandi wieħed id-dar, anka ma kienx ikolli wieħed, kont ngħid li għandi. Just għax tant kont nħu gost, mbagħad kont immur id-dar, u tom bi missjoni dom isma għandi bżonn hekk, u mbagħad tittarana nagħmlu xa. Like dejjem kien hemm dik l-idea li inħobb naħdem u nħobb nikrea, you know, jiġifieri U dik dik dik li kien dik il-sabiħ li fiha u anke kull minn ġili jiġi fuq jistaqsi nis m'għandi xejra li nixtieq nibda nagħmel kostum, nixtieq nagħmel prop, set. Dik dik il-suġġeriment li nagħti jien li tinvolvi ruħek f'kemm jista' jkun productions li qed isiru Malta, illum il-ġurnata wkoll ngħid kemm għandni iktar productions u qed għaddejjin bħalissa kemm tista' tinvolvi ruħek tieħu l-esperjenza u mbagħad eventwalment inti tkun tista' tagħmel affarijiet għalik innifsek. Mhux hekk, mhux hekk. Very, very interesting. Allura, għarum bat meta so issa you're how many years in eh, u għat t-dizinja set jo kostum. Mhm. Inti għalik xjamel da set jo kostum tajjeb. Eħem, ħafna aspetti, jisni kun jina najt kull proġett iġib proċess miegħu kemm xejn differenti, kollha għandhom l-istess recipe at the end of the day, għandek il-months of research, misir ta' fis-suġġett sew, titkellem sew ma' director, titkellem sew ma' team creative, ma' creative team kollu basically. Jiena kulħadd għandu proċess differenti, hekk għandek play għandek proċess mod, hekk għandek musical proċess mod, hekk għandek opera proċess mod, panto proċess mod, so kollha għandhom l-istess ħaġa. Ehm, jiena nħobb ħafna nidħol fis-suġġett, so jiena the truth is I become unbearable meta nkun qed naħdem fuq production għax it consumes me u kollox li għandu x'jaqsam mal-production issir parti minn ħajti so ma nkunx miexi fit-triq u ma narax xi handrail u nibda ngħid eħe dak il-handrail issa nużah f'għamel hi. Dak it-tip, hekk dak it-tip ta' persuna jien. Jiġifieri inħobb vera immerse myself fully into something u hija xi ħaġa li lili deep down vera tagħtini gost. Ġifieri ma nħossix bħala xogħol dik is-sabiħ tagħha. So nagħmel riċerka intensive imma jien inħobb ukoll Naħdem ukoll ma' nies li ħaj actually jibnu l-affarijiet jew ħaj jħitu l-affarijiet from quite an early stage. Jiġifieri mhux niddiżinja kollox lest u mbagħad nagħtihulhom, kemm jista' jkun minn bidu nibda niddiskuti ma' dan-nies x'ħa jkun il-prodott finali u ħafna milli jgħiduli huma it ends up becoming the design. Għax huma jkollhom costume maker ikollha dejat kif jistgħu joħorġu ċertu affarijiet, mhm, jew jkollu mhm. idejat kif jistgħu joħorġu ċertu affarijiet. Same as set builders u hekk. Ġifieri il-proċess tiegħi dak hu għandek meetings, serje ta' meetings ma' director. Usually I do these weekly meetings over Zoom, um, on a Monday, um, fejn niddiskuti ma' director, um, xikun hemm bżonn għal production. And it's quite a collaborative process. Jina nħobb naħdem ħafna b'mod kollaborativ għax um, id-design hija ħaġa u direzzjoni hija ħaġa, imma dawk it-tnejn iridu jmorru flimkien. And that's I feel what makes a good production at the end of the day, hija li ma tkunx taf fej beda d-disinn u bdiet id-direzzjoni u viċe versa. Mhm, Bekk mhm, tagħmel mhm. produzzjoni kind of iktar cohesive. Um, and then it's kind of uh, um, once you you know you design you start these these meetings, then you start drawing it up, nibda mpenġi, um, whether it's a 3D model, jew sketches, kostumi skont xikun hemm bżonn. U mbagħad once li tkun iddiżinjajta inti tiġi tiqu biex tippreżenta um, daw l-affarijiet lill-komplement tat-team, lill-costume makers, il-builders, il-kull minn hemm bżonn. Mhm. U um, Eh, u fl-aħħar tippreżenta lil kast. Dik hija wisq xi ħaġa sabiħa meta inti tippreżenta lil kast għax huma jkunu raw proċess twil twil twil li tkun ilek taħdem fuq u ma jarawa in like a half an hour presentation. Fejn ti tispjegalhom id-dinja li ħajkunu fiha u ma għatlet xhur li jkunu ġejjin. Ija fatti ġili rajt eh, ma tattalaw il-videos u jek tal-presentations. Inti eh, is it just about showing them what they're going to be in jo li inti ġib xi ta' feedback minnu da. Eħe, eh, eh, li, li fija sabiħ jiena nħoss kif għat nisni nħob namila anka qabel dik. Mhm. Speċjalment fa jidħol kostumi, per eżempju meta għamilt il-kostumi ta' kem ta' Into the Woods u anka ta' Ameli, inħob nibat small questionnaire And it's nothing much, imma inkollok inħobb inkun naf dak li jkun. Laki li ħafna mill-atturi li naħdem magħhom issa ġa ħdimt magħhom, imma pereżempju Family kelli serje eh, ta' atturi li jinqatt ma ħdimt magħhom. Sabiħ li inti tkun taf l-attur, ħalli inti tiddiżinja għal persuna, mhux the other way round, mhux iddiżinjajt kostum and I try and make it fit mhm, a mhm, person. Mhm. Iżżomm il-features tal-persuna, l-style, ehm, ħalli it all becomes part of the character. And I think what's nice is li meta jkollna dil presentation huma jaraw lilhom infushom f'dawn l-sketches, huma jaraw mm. lilhom infushom. U l-iktar sodisfazzjon naħseb li nħoss meta jgħidu li eżatti jekk xtaqta, jew hekk hekk mhm, immaġinajt, mhm. l-allu this, this makes perfect sense. Għax huma jkunu jistgħu issa waqt li din jagħmlu rehearsals, eh ok, mela hemmhekk hemm taraġġ, u mbagħad minn dat taraġġ ħaninżel hekk. U it all makes anke l-model, il-mod li kollok model hija xi ħaġa Jien nemmen li hija xi ħaġa importanti biex inti tkun tista' tivviġwalizza kif mhm. ħajkun il-palk. Mhm. U l-attur għalihom hija xi ħaġa li tihom dik that extra step to help build their characters and build their performance, you know? U tqaqqal ċertu eċitament u koll. ħafna, ħafna. Jina, jina niftakar, s-sanra kon naħdimna fuq ehm, Magic Flute. Ekku. U mitis kollha tal-Manuel kont imurek, imma fil-kurutur fejn il-lift, ma fkonx tafa di, dejjem kemm dak il-modell. Il-modell, ekku, ejja rajtu. Fejn il-lift, kull min jaddi minn emmek, kull kwaħt kien jara. Ekku. U ħed, it makes a difference, u għattaraħ. U tkun sa tmexxi jekk. Diki, li daħal idejk f'modell u tkun tista' tivviġwalizza orek mela hawnhekk ħieġa sodda. Mela issa hawnhekk għandi spazju biex ndaħħal ħames atturi. Jiena nisibha Mhm. faċli ħafna, ifhem illum il-ġurnata kollox impenġu 3D u xorta nagħmlu dak il-proċess imma hemm xi ħaġa li kollok xi ħaġa tanġibbli tista' tmexxi u mhm. tilab. Mhm. Anka textures u l-paint references għal sine kart huma ħafna iktar faċli li taqrom minn xi ħaġa on a small scale, you know? Makes sense. Makes sense. Niftakar Ma kontx, ma nafx kontx miegħi f'dak il-unit tal-Università tas-set design. Hekk u dak huwa B Theatre, jien minħabba li kont ħadt il-Performing Arts, imma naf kellkom il, kontu tiġu l-Manuel, kontu tmorru l-Manuel fil-fatt. Mela, mela, u għax kien Adrian Mam. Hekk hu, Adrian is one of the tutors. Niftakkarna nagħmlu l-mudelli.

għax inti jisek dejjem tikkonsidra what, what will make a good design. Mhm. Huma l-verità huma żewġ affarijiet jitfit. U sabiħ li toħlom, u jien naħseb dik dejjem li ngħid li any director li naħdem magħhom ngħidilhom għalissa ta' tuxkas budgets, għalissa ta' tuxkas flus, għalissa ġast oħlom, e naraw x'nistgħu nikrejaw flimkien. So, is-sabiħ hija li tibda kind of in an ideal world x'kollox jista' jsir, imma automatically f'moħħi dejjem għandek ukoll the logistical side of it u mhm. xajkun prattiku l-iskejl mal-attur, jekk hemm affarijiet bir-roti l-attur kif ħajċaqlaqhom. So fil-verità jmorru jitfit, inti titaħdimhom in a way bl-istess mod. Sejn meta jkollok il-kostumi involuti wkoll barra s-set. Jiena nħobb naħdimhom fl-istess ħin, għax waħda ħa tinfluwenza d-deċiżjoni tal-oħra. Jekk mmur għal sett ikkulurit, mela l-kostumi ma jistgħux ikunu daqshekk ikkuluriti, u viċe versa. Jiġifieri għandek ħafna dipartimenti, ħafna ideat li jridu jinħadmu kollha bl-istess mod u bl-istess fl-istess triq iridu jsiru. Infatti kont ngħid naħseb huwa importanti ħafna li daw l-elementi kollha l-set, il-kostumi, id-dwal ukoll kollha titkellmu b'lingwa waħda. Diki, diki. U il-fat li tamra persona waħda tejn, ma kajek mintix persona waħda għandek dik il-komunikazzjoni throughout. Diki. Importanti bis. Ħafna. U għegħem, meta naħdem, meta ġili għamilt per eżempju set bis, per eżempju f'Pantos, mhm. dal-ħar tlet sin, dejjem għamilt naħat ħatħsib il-set. Imma dejjem kontet naħdem very closely mal-costume designer, you mhm. know. L-ewel sena kienet Denise mal-Holland, tini sena u kol Denise, bat kellna Simona, ġifiri dejjem kien hemm dan nies li jien dejjem ħdimt magħhom ħalli inti tara li x-xena kompluta ehm, tidher kif tixtieqak. Il-vision, it's one holistic kind of vision, you know? Diki. Naqbel, naqbel miegħek 100%. Allura, ehm, l-ideat nkun iġum kull imkien ma' mhm. direttur, eh, minnħatijak. Forsi fej l-iktar li jiġu tajt mill-ħajja, mill-għandek xortu proċess ta' kif mhm. fej tfittex ideat, tmur ġurnata fil-kampanja ta' xi. Eħe, eħe, ispirazzjoni, eħe, dik kutajdi, eħe, I mean, l-ispirazzjoni ġibba minn kull imkien, per eżempju, ħana għalep għassa meta nagħmel musical. Mhm. Għalija l-ikbar ispirazzjoni f'musical hija l-mużika. How does it sound? How does the musical sound? Jekk għandek musical li huwa kbir u grandjus, mela hemm xi ħaġa li titisu it has to carry throughout the design. Mhm. Jiġifieri l-mużika hija a big influence, inħossha tinfluenzani ħafna. Dik hija one of the biggest sources of inspiration, nista' nassigurak li by the end of the process, qabel ma bdis bikunu bdew rehearsal, jien nkun naf ablament is-soundtrack. Mhm. You know. Dot taħdem biha kien il-background. Kollu, eh, vera, vera. U There's certain moments and scene changes that are influenced by the music. Jekk inti għandek three bars or four bars, then that scene change needs to happen within those four bars. So għalija, it's the best, and again, I'm, I'm a big, big fan of musicals, kif taf inti, Yes, yes. minn ta' zaħira, they're big fans ta' musicals, li u koll, illum il-ġurnata, Lucky li qed naħdem f'din l-industrija li nista' ngħid dik hi dik hi s-sabiħ tagħha li hemm ċertu musicals li dejjem ngħidilhom kienu l-bucket list musicals. Li llum il-ġurnata jekk tiġi biex taħdem li tajt ħdimt fuqhom hija xi ħaġa kbira, xi ħaġa affaxxinanti ħafna lija. U infatti tu bifejek tmur fuq website tiegħek u tara l-lista ta' affarijiet li fuqhom jew Phantom, Wicked, Dear Evan Hansen, eh, kollha tolqothom bil-mod il-mod. Iva, iva, iva, mekkedin, eh, mekkedin. Which again, u kull proġett tiġib miegħu challenges u l-affarijiet differenti, ma mhm. eħen ħossni naħseb fortunat li ngħid mill-lista tal-musicals tiegħi qed slowly slowly naħseb qed nalqothom f'xi mod, which is really sweet, you know. Aha, u narak narak iktar jisu mit tintefa' fuq il-musicals. Aha. Imma taħdem fuq teatru normali wkoll. Eh, hemm differenza taħdem bil-plays, bil-straight plays ngħidulhom u l-musicals. Eh, kull, kull, eh, hemm differenza, eh, hemm differenza. Għaltim li xorta t-tikreja design, għaltim xorta t-tikreja spazju fejn inti din l-istorja ħat iġri. Ġifiri dik, dik l-aspet li hemm tibqa l-istess, li hemm sabi għandek dat extra element nħoss, dat extra layer. Ehm,

Play. Għax għasib it-tni għandhom it-tajb u ħazin. Eħe, it-tni għandhom it-tajb u l-ħazin. I mean, they're both about problem solving. You're trying to mm -hmm. problem solve something. I mean, ma tistax tajt ħaġa toħodlok iktar ħin mill-oħra fil-verità. I mean, bħala ammont ta' xogħol għandek kast ikbar automatically għandek iktar ħin, mhm. għax għandek iktar kostumi xi tpenġi, iktar costume fittings. Imma at the end of the day għandek meta jkollok budget żgħir, Għandek il-limit għax qed tipprova tikkrea idea forsi mhux b'daqshekk finanzi u b'daqshekk riżorsi. Imma min-naħa l-oħra meta jkollok budget kbir, jew forsi budget ikbar, hemm xorta challenge li inti tuża dawk ir-riżorsi u dawk il-finanzi in the right places and in the right moments, you know. So it-tnejn fihom iċ-challenges tagħhom inħoss jien. U it scales up. Ekku. Il-budget jikber ma' problemi jikbru wkoll. Ekku, ekku, ekku, anka l-ispazju li tkun fieħu għandek għandek mod taħdem on a 4 meter by 4 meter stage in a fringe mhm. setting, mm -hmm. which I mhm. love doing, għax mhm. għalija dak il-challenge li tagħmel xew għal-fringe, hija li tnis to pack up in a van. Mux hekk. And actors need to be able to put it up themselves and dismantle it. Jekk mhux f'xi ajruplan. Eh, eżatti, jiġifieri tikkreja set doppju jkollok set għar-ran ta' Malta u set għar-ran tal-Ingilterra. Ġifieri għandek that's a nice that's a nice challenge, you know, to think about u you know, it becomes more of a logistical design rather than a design where you can freely roam about. Then, you know, having something like the manual where you have um, a great team of people li mhm. jistaw jamlu lek dik id-design, you know, jina nħobb ħafna naħdem il-Manuel, mhm. team tal-ġen, tal-construction, mhm. tal-costume department, immur tajab ħafna maħħom. So, Ġifri, it all kind of, it all has its own challenges and its own perks inħoss. Jien inħossni naħdem ħafna tajjeb meta jkun hemm team kbir. mhm, ta' mhm. creatives, ta' set builders, costume makers, għax hekk inti um, it's no longer your baby, you are passing on this baby to all of these people and then they take ownership of it and that's mm -hmm. the mhm. best part. Fer, allora, allora daqsek, meta t-tju jisu niftakru naqa fil-karriera, inti xinu ma sets li Tibqa' tiftakar l-iktar, huma um, maġa da musicals ikbar, ma ma tiftakarhom, ma forsi da plays iżgħar. Eħe. Jisu, they might have a special place għax kun ħdim tiktar close. Ekku, ekku, I mean, jisni, jina l-ewel, l-ewel professional show li għamilt, kont għadni kienet l-ħar show li għamilt pala student ġewa Bristol Old Vic Theatre School fejn studjajt. Mhm. So jien għar li spiċajt l-Università ta' Malta mort Bristol Old Vic, fej għamilt temmejn performance design

which was really special for me. So somehow I, I'm always drawn to that, għax kienet naħseb l-ewwel show, u it, and it goes back to that moment li um, konti xi ħaġa konti li nixtieq għal ħafna, and then to just see it all on stage, u kelli ġenituri miegħi u sħabi li ġew minn Malta. And it was just one of those things li like għastajt nemmen li din issa ħassir il-karriera tiegħi. So dak huwa għandu ċaġa speċjali li jew kien dak il-proċess kien proċess interessanti, il-musical kien ehm, sitwat f'Cornwall, so jien niftakarni kont mort tliet ijiem Cornwall eh. before designing the show, Għext ġo Cornwall, iltqajt ma' nies, mort ġo pubs għax kienet ambjentata in that kind of setting, qgħadt niċċekkja l-injam u l-wood grain. It was, it was quite a nice process, you know. So dak għandu post speċjali ħafna ġo qalbi in terms of a, a big scale, a big scale musical. L-ewwel panto dejjem ħajkollha post speċjali f'qalbi. Kont naħdem ma' waħda mill-ikbar bibtijaj Kjara Hisler li

Hija waħda naħseb saret waħda mill-favorite musicals li ħseb li qatt għamilt waħdi. Mhm. Eh, u mbagħad ovvjament hemm dawk il-musicals li jien u dawk il-proġetti li jiena kont associate designer għalihom ma' Morgan Large ġewwa Londra eh, fejn jiena naħdem as an associate designer. Morgan is this fantastic um, West End set costume and video designer. Mhm. Um, not only West End, he does international shows all over really. And uh, I work um, at his studio U bis-saħħatek jiena qed inkompli naħdem u nkabbar naħseb l-esperjenzi li nista' nagħmel. U hemmhekk ukoll għamilna Newsies, that was my first professional show ma' Morgan. And again, Newsies was a, I was a kid listening to the soundtrack at nine and ten, you know? Li jum bat taħdem in the first um, London production of Newsies was amazing. U kif tista' tiddeskrivija?

kull proġett iġib miegħu dawk l-affarijiet sbieħ li inti tista' tesperjenza. Ġifieri kemm musicals u kemm plays naħseb għandhom post speċjali, ma ninsewx il-pantos. Eh, qalbi, you know, it's, it's, all, it's all part of it, you know, diki. Aha, għarra meta tkun jgħat eh, ma' Morgan, associate designer, mhm. What is it different to when you're set designing? X'inhu x'in differenza? Ija, bażikament meta nagħmel il-shows waħdi, jisni kollox nikreja waħdi, ma meta tkun fuq skali kbar, mhm. ix-xogħol jisu jinqasam b'tali mod. So l-irwol tal-associate ikun li jisu he translates Um, the ideas of the designer. So basically okay. l-idejat ikunu kollha xorta ta' Morgan f'dal każ ta' designer. Eh, u l-associate xogħlu jkun li jivviżwalizza dawk l-idejat so li penġi drawings, li jkun hemm preżenti għal meetings, jagħmel is-set visits, production mhm. week, um, penġi jagħmel ir-renders, jagħmel it-3D model. Ġifieri basically se ikollok xi ħadd biex jassistik throughout the process of a, of a of a show, of a production, you know? Very interesting. L-marġna anka taħdem ma' nisbal jimmi kellin u għek. It can be quite intimidating xi drabi. Iva, iva, u naħseb jena, again, nħoss iktar, iktar ma jgħaddi żmien, għandi ngħid li suppost issir faċli li tiltaqa' ma' celebrities u hekk, ma mhm. fil-verità no, I'm just that kid who's excited to be in the room. So jintannet li ta' ruħi meta nkun, you know, anka pereżempju going back to musical sometimes you know meta għamilna Sunset Boulevard ħdimna ma' Sarah Brightman issa jiena Sarah Brightman nismagħha fuq l-original cast recording tal-Phantom mhm. meta kont like five mhm. so how is that in my brain it doesn't add up jiġifieri eħe but at the end of the day what's so beautiful u nista' ngħid um, kważi għal-maġġoranza ta' nis li dejjem kant laki jenaf li naħdem maħħom, they're lovely human beings and that's so beautiful about the industry u xikultant mux dejjem ipenġu b'dak il-mod. Mhm. Everyone is just so happy to be in that room, everyone is so nice to each other, and I think that is, that is why I'm very much like a strong advocate anka

you know, anka weekend għandu tliet tim, mhm. vera m'hemmx raġuni għalfejn tkun kompetittiv iżejjed. Għax jekk xad vera jrid imur ja jinġilem mort nara show nar ta' sibtu nar ta' ħadd pereżempju, mhm. anka inti I'm sure. You know, allora I think it's an we should be pushing each other up. Absolutely, absolutely. U jim dik dik I'm a very strong advocate u dil kulħadd ngħidha like meta jdoq it-telefon jidejja ħan wieġbu, ġifri jekk kollok bżonn xi għajnuna or any way I can help any production, any company, I'm always there. I think we should support and uplift each other, you know. The industry is tough enough. Muxek, muxek. So let's just be nice to each other. Let's just make it, uh, let's just be helpful, you know. Let's be helpful and let's have fun creating what we do, basikament diki. Mara, għet semmija naqafu xol tijak eh, f'Londra u xaqt nsaqsik, hemmx differenza partikolari bejn industri meta taħdem Malta u meta taħdem Londra. Eh, specific example, maġa rizorsi jimbidlu. Eh, il-proċess ta' disin huwa verament l-istess, jew jiena ħanajtek jien nixtieq verament nżommu l-istess, nixtieq li nibqa' bl-istess sistema kemm għax taħdem tajjeb ħafna li ma nemmen ukoll li taħdem tajjeb ħafna kemm Londra u kemm Malta. So l-idea li tinvolvi l creatives at an early stage, li tagħmel il-white card design, then you get the costings, um, involve people from an, you know, dik kien niprofa nżomma l-istess. Naħseb l-ikbar differenza, sfortunatament li għanna Malta, hija kemm indumu um, nuru shows, the running mm-hmm, time of the mm-hmm, show. Mm-hmm, Inti qed tiddiżinja show kemm Malta u kemm għal Londra jew West End wherever, qed tagħmilha barra. Id-differenza sfortunatament hi li Malta if we're lucky we get six shows. Mhux hekk? Two weekends, three and three. L-Ingilterra inti qed tiddiżinja xi ħaġa li hopefully it will run for six months, at least six months, you know, and then if you're lucky it hopefully it will run for Mela, years. mela, mela, mela. You know? Jew imbagħad goes to a UK tour or something. Imma il- ix-shelf life ta' show hija ħafna ikbar, so sfortunatament li jispiċċa jiġri Malta, qed tinvesti l-istess ħin ta' rehearsals, riżorsi, flus, and sfortunatament inti qed turihom biss għal sitt performances għalfejn għax aħna pajjiż ħafna iżgħar u n-nies li imorru t-teatru, mhux in-nies li jmorru teatru, biss in general, il-persentaġġ mhuwiex l-istess, aħna m'għandniex il-market sfortunatament pal mandu l-West End fej inti għandek mela. għandek shows għaddejjin għal twils għal tul ta' ħin. Aħna we're lucky enough and I think it's great li għandna li qed jiżdiedu ħafna l-musicals, jiżdiedu ħafna shows, performance art, dance, operas, ballets. Mhm. It's brilliant, it's a packed program we have in Malta which I love. Ma tafx fejn taqbad mur. Imma sfortunatament l-udjenza m'għandniex biżej, il-pajjiż huwa iżgħar, huwa ħafna iżgħar, so dik hi l-unika żvantaġġ li nħoss li għandna li aħna taħdem tant għall-produzzjoni u ġieli anke sitt shows you struggle to sell them out, to fill mhm, them. Mhm. So dik naħseb inħoss li hija naħseb l-ikbar weġa' taf il-verità u tifhimha in a way. Xifima. Anka nara minna ħasa producer jina. U inti you're limited kem għandek nis li ġeraw. Diki. Għax inti tista tagħmel 8 disa shows ta' 20 jek trid. Imma e, jekk mhux se jkollok in-nies għad tikle fi flus u mhux se tkun sustainable. Ikku. E, Għal naqbel miegħek ħafna, imma naħseb li ħaġa jridu nagħmlu kabru l-udjenzi. Mhm. Eh, u naħseb hija xi ħaġa jridu naħdmu flimkien bħal industrija. Ekku. U anka minnaħa tal-policy makers. Mhm. Eh, għax fil-verità jiena kont rajt x'imkien li percentage wise in-nies li jmorru jaraw iktar minn żewġ plays f'sena, hija very similar għal number li hemm Londra. Mhm. Il-problema li Londra għandek ma nafx kemm l-eluf ta' nies li jgħixu hemmhekk. Mhm. U Malta aħna għandna 500,000. Eh, il-market kif għatlek, il-market u sfortunatament huwa differenti. I mean, em, kemm aħna il-Maltin kemm-il darba mmorru Londra specifically biex naraw Dik hi, musical, eh, eh. play, opera, ballet, whatever. It-tourism economy wkoll. Dik hi, kemm hawn barranin li jiġu Malta biex jaraw show il-Manuel. Luckily again bil-Baroque Festival pereżempju li hija xi ħaġa amazing li għandna Malta, dik tiġbed ħafna nies u hemm ħafna nies li jiġu minn barra minn Malta specifically għal Baroque Festival Malta, which I think is brilliant. Imma sfortunatament, em, it's not across all visual arts, it's not across all, you know, it's not across plays, music, it's not everywhere, you know. And I think we are heading, definitely we are heading in the right direction. Mhm. U anka nħoss anka reċentament, kem nħu għos meta nara, per eżempju, show li tajdlek sold out, jow adding more shows due to popular demand. Great, yes, that is what we need. Because I can feel what a producer goes through, you know, I mean, inti sa titkellem ħafna ħjar minni f'dal-qasam imma Meta int għandek producer qed jonfoq dawk il-flus kollha. Mela, mela. For it to then not sell is such a big pity. So Lakki li sissa għadni ma kellix dik il-għajma l-anzjetà tibqa' Ekku. U maħseb Malta partikolarment pal-udjenza għandna tendenza nibukjaw l-aħħar minuta. Mhm, mhm. Allura tibda jiena kolli l-Excel sheet tiegħi u dam sotħilti għandi non suggesti to anyone li nibda not it-tickets. Dis-sena kelli show li ma kellix tally number fuq a web page or whatever, mhm. li tali kemm inbijaw tickets. Sorry, toqt fit-tixja. Kien għod nikla booking site, għod not. Kem baqa seats? U għod namel il-mezz. Eh, ma that is, that is, that is it, too unfortunately, ultimately,

ngħid u naħseb to be fair qed jiżdiedu bil-mod il-mod l-amount ta' nies li jmorru jaraw it-teatru ehm, jisu casually biex mhm. jitkellmu biex eh, meta ngħid casually ġifieri mhux nies jaħdmu fit-teatru u jmorru jaraw it-teatru jew jew nies li jmorru two three shows a month, nies li jmorru għax tara di show u interessathom. Ehm, xogħol pereżempju dan li qed jagħmel ta' Jamie, ehm, eh, li li- dawn music li Mhm. għamli pereżempju Ekku. kellhom ħafna interess minn tat-tip. I think bil-mod mod qed jiżdiedu f'dal affarijiet. So we're, we're slowly heading in the right direction. Ekku, Hopefully a bit faster. ekku. Imma, allura mbagħad Għall-kontra, hemm xi ħaġa li Malta tagħmel aħjar mill-Ingilterra? Hemm li hemm sabiħ Malta li aħna nafu l-xulxin. Mhm. Eh, u dik tista' jien nqisha bħala vantaġġ li aħna nafu lil xulxin b'dak il-mod għax ehm, there's a certain level of comfort mhm. in knowing the people that you're in the room with. Um, and you get to that point barra minn Malta, fim li xħazina, xwansi tamel proġett ma xaħat taf kif tkun, bid-dinja teatru, xil the best of friends, imma Hemm xi ħaġa sabiħa ħafna li jien pereżempju nista' nidħol il-manwel u m'iniex qed naħdem ma' naħdem mal-ħbieb tiegħi. Mhm. Dawn in-nies saru l-ħbieb tiegħi. So dik naħseb li hemm mhux ngħidlek mhux sabiħa wkoll barra minn Malta, anzi hija sabiħa ħafna, imma l-aspett li aħna pajjiż żgħir u aħna nafu l xulxin b'dak il-mod. U eh, forsi ma ħdimtx miegħek direttament imma ħdimt ma' dak li mbagħad dak laqqani miegħek jew di it's something so beautiful li aħna b'xi mod kollha nafu lil xulxin. U jiena mm. nħobb nara bħala vantaġġ dik. You know li ehm, tibaħt il-xurxie, eh, jara, għanna rehearsal, hemm xi ħaġa sabiħa li aħna we're tight li net. U anka jekk għandek bżonn xi ħaġa,

komraderija. Ekku, ekku. Ta' dawk in their 20s and 30s li were very good at pushing each other. Pushing each other. And it's nice, I mean, jena jena nisli l-nifs bħan kun Malt, biz bil-bira stess mort nara show ta' Jamie. Mhm. Brilliant, brilliant piece of theater, wow, how amazing. And I spoke to him, għalli din il-161 show. And I was like, that's brilliant, għatlu may you do 200 more. Għatlu because this is great, this is exactly what we need, you know. Mm -hmm. And u dik dik il-punti għaj, meta nkun Malta niprofa kem jista jkun nara teatru. Mm -hmm. Because if I'm such an advocate li nissapporti għaw xurxin tibda minni at the end of the day, you know. So, araw shows taħat tiħor, you know, supporti għawm. Sometimes it all it takes is a share on Facebook. Mm -hmm. So do that, share it on Instagram, whatever. Tejn l-dak li kum, you know. Absolutely. Absolutely. Allura, rrit mur għax minnhom semmejt mhm. li kollok ix-shows imorru on tour. Mhm. U x'jina I was curious, x'inhi differenza meta tagħmel set? Anka kostumi, mhm. naħseb iktar iktar teffett. Is-set forsi ikbar, eh? Id-differenza bejn meta tagħmel play rock set għal play li ħajkun f'dan l-ispazju, ħajqpa hemmhekk u dak li jmur on tour. Għax Malta ma tantx ikollhom. Eħe, ekku, ekku, le, eħe, dik dik hija differenza kbira, pereżempju, so eh, barra minn Malta, ħan nagħmel biss mhm. ovvjament għax l-Ingilterra ngħix hemmhekk. Eh, kemm meta naħdem bħala associate, missan kandi l-opportunità show tiegħi stess, nkun qed nagħmel ehm,

which is brilliant for me because that's mm-hmm. something I really always wanted to do for myself, which is great. Um, so xinu ma il-constraints, so kif, how do you go about it? So inti tittikkalkula li għal-kemm ix-xewħa tiftaħ fl-arkola li hija teatru, static, whatever, dan is-set li tara qudiemek u l-kostumi and anything, lights, whatever, needs to all be dismantled, fit in a van, Mhm. and transported from one venue to the next. So li titizzon f'moħħok u li l-affarijiet basically huma collapsible, jistaw jiċkinu, jistaw jikbru, and that they can tour any type of venue. You go from venues that are like a 7 meter pros, but then you go to venues where you have like a 13 meter pros. So you have to make a way, make it in a way li set jista' jikber jiċkien skont għal venue li jatmur. Hi esperjenza sabiħa ħafna, għadni qed nesperjenza ngħidlek mhm. il-verità, u titgħallem ħafna minnha. L-onet tiskopri partijiet tal-Ingilterra laqqas ikollek idea li jeżistu. And that is for me, it's like, oh, that's great, oh, nice, that's going to be a nice weekend away, you know, mhm. and getting to see the show. But also, why, while I'm also saying that, ix-xogħol tagħna bħala designer, once li l-production tiftaħ, kemm Malta, kemm barra, kemm tour, whatever, um, It's kind of passed on then and it belongs to the people who take care of the show, it belongs to the stage manager, to the crew, to the ASMs, you know, to the wardrobe, the dressers, that's who it belongs to. So għanda xi ħaġa sabiħa ħafna li meta tkun krejat xi ħaġa mbagħad then you are passing it on mhm. for these people to keep it alive. So li hemm sabiħ btur naħseb għalija fil-kassier li ħanati ftit ġimgħat, ftit xhur, and then I just go catch it up in another city and see what it looks like, you know. Dik dik li fija sabiħ li u li nħoss li meta tkun tour, there's something quite exciting għall-atturi wkoll għax inti every venue you go in the UK, whether it's Brighton, whether it's Leeds, whether it's Manchester, Sheffield, Every audience brings something different and I think that is really nice for the cast to experience so. Għajt naħseb eh, huwa element interessanti ħafna. Qed jidħol ftit pereżempju sena kellna boċċi. Boċċi ekku. Mhm. Eh, kont qed tinkellem Gianluca Bianco set designer għaw il-light designer tagħha u eh, fuq il-challenges u xem sabiħ. Għajt mhm. kan immaġini sabit different. process. It's a logistical thing, isn't it? Jisek, jisek mill-bidu, mill-bidu, l-idealment kun taf li mill-bidu xewħat it-torja, ħalli inti waqt li jittamel ċertu deċizjoniet fil-bidu, anka kostumi, you know, iżom you keep in mind eh, how long and how durable they need to be. U mux dejjem tkun taf il-venues kollha, għax jibqgħu jiżdiedu if it goes well. Of course, of course, so you need to, exactly, exactly. Fil-fatt sign of the screw fil-verità, ek bdejna, bdejna with a certain amount of venues, li ħanif għandu kun sa marzu, missa ġast għajna sa meju. So, who knows, you know, and that's the beauty of it, ġifiri, May it run forever kif għat il-ġejn, I guess. Fingers crossed. Mela, għan iduk għal-proċess mhm. ta' kif. So inti, tkellimna fuq kif t-dizinjaħ, set kif t-dizinjaħ kostum. Immissa, mill-proċess ta' il-proċess ta' bejn dak il-moment fej għandek nafda kif ħajider u biex actually sir realtà. Mhm. Kif imur dak il-proċess? Ekku, so wara jisni kif għatlek, wara li nkun għamilt ehm, the kind of research period dizinjajna, prezentajna l-presentation, um, usually it's the first day for rehearsals għall-atturi, it's also kind of the first day li kollox jibda jindibena, kollox jibda jisir. So fej jidħol set, um, kulħadd kollu set of construction drawings, um, a model li jimxu miegħu, um, and they start building. Um, I work really closely um, ma' set builders, Sempju b'mod speċjali meta naħdem it-teatru Manuel hemm Johan li jieħu ħsieb il-construction side of it, hemm tim sieħ Johan, Jimmy, Mario, they're a fantastic mm-hmm. bunch li jieħdu ħsieb il-construction side u bażikament ma' Johan more or less every two days I get a photo or an update. u fejn jkollhom problema jċempluli. So that is how I follow it. Da ovvjament għax ma nkunx Malta. Then um, I come down every couple of weeks, jisni kull kleġimat ninżel u nsegwi l-proċess. Jkun hemm mistoqsijiet li huma ma jkunux jistgħu jispjegaw li over the phone u nkun irid narhom u jkun hemm ċertu affarijiet just just to monitor the progress u tara l-affarijiet kif sejrin. Same mbagħad meta jidħol is-scenic element fuqha, ehm, nara samples ta' scenic kif ħajder, u mbagħad ehm, as that progresses kind of dejjem tibda daħ jiżdied u jinbena. So that's kind of leading up to production week fejn jidħol set. Props, the same thing. Props list, references, ritratti l-lum il-ġurnata so easy to do. Um, costumes is really fun, I would say, because there's the human interaction mal-attur. So costumes is the same thing, jien naħdem ħafna closely ma' Dorothy Castillo, eh, meta nagħmel shows it-Teatru Manuel. U bażikament il-mod kif il-mod kif eh, naħdmu flimkien aħna niddisinjaw il-kostumi, nġibu samples, namlu l-costings, nazlu drappijiet, jinxtraw drappijiet jibdew jinħadmu. That, that's kind of the system. Eh, namlu two sets of fittings, l-ewwel fitting tkun għadhom kollox pins, għadu mux mhm, less il-kostum, mhm. by the second set, second time you're doing the fitting, you're pretty much looking at a finished costume. And uh, it's kind of, and again, kull darba li ninżel Malta namlu dawn il-fittings, ħallini kolli amment u kunem in the room to see how things are progressing. Ġifiri, dawn l-affarijiet li tinsemmi u affarijiet li nis laqqas bis jirrealizzaw il-proċess li kunet jitħol fihom. Qed nitkellmu xhur u snin. Xhur, xhur, eħe, eżatti, I mean, ġeneralment, tkun lucky ħafna li jkollok snin taħdem fuq mhm. proġett. Londra, per eżempju, jkollna ċertu proġetti li rriħdimna fuqhom across three years, you know. Ġili, you know, kienem musical li bdejt naħdem fuq ta' 22 imma fetħet is-sena l-oħra. So I'm like, lallu, how time, I've grown since then, you know, I've grown, I've had birthdays, we've both grown. So, sabiħ meta taħdem għal xaħġa f'taqsek tul ta' żmien, because then it's, you know, you, you know it so well.

finishes the whole look, you know, it's a whole, it's like I said, this, these are all the departments. In issa qas jirrealizzaw li there's been so many decisions made and sometimes they're the, the smallest decisions but they make the most impact, you know, what shade of lip are we going to go for away. Mm-hmm, mm-hmm. Ma dawn ma kollha deċiżjonijiet li jkunu ttieħdu minn nies li inti mbagħad ultimately once you're on stage um, You get to see, you know. Għal udjenza għas taħseb. Għas taħseb fija, għas tinduna. I mean, jamlu effett zgur. U xek you're enjoying. Ekku, imma ma tindunax li. U dik li differenza, għaxin saqsejtni xi forsi differenzi li hemm bej Malta u bej l-Ingilterra. Malta sfortunatament il-production week, il-tech week, huwa żmien qasir, huwa limitat. Rari kollok Eh, more than two weeks to take a show. Usually it's a week. Eh, erba tijiem fi verita, ġemma jitlu n-nis. Ekku, ekku, but in some bigger shows, mhm. sometimes we get two weeks, which is great. Għamili we had two weeks, into the woods we had two weeks. So some shows you get two weeks, which is brilliant. Għaxek għalmenu għandek whole week just for the technical side, some għandek set fit up, sound fit up, light fit up, and then on the Monday jitlu l-atturi. Okay. Right. So you're not trying to work on top of each other. That is two weeks. Barra minn Malta, you have eight weeks or six weeks of tech. So look how much longer. Im again, ħabba li show tkun ħadduma l-iktar ħin, ta' fordja li tamelek, mhm. Malta ovvjament ma dik il-kumdita. Eh, that being said, What we managed to achieve here in Malta is brilliant. Yes, absolutely. Għazmin li kolna, il-prodott li kolna finali għalija hija xi ħaġa incredible. From all the departments, forget the mhm. design side, mill-atturi, it's brilliant, absolutely brilliant. I'm so proud, I'm so proud of that. Allura, Iddeskrivi li naqa l-emozzjonijiet, mhm. sensazzjoni ta' meta inti l-ewwel darba isu is-set inbena lest. You're walking through it. Jo qed tara da kostum, da li kien, you know, model, jew sketch, u f'daqqa waħda jgħat fi kamra ma' dal-persuna. Very surreal, very surreal, u tajt iktar forsi ma' nikber u forsi iktar ma nesperjenza shows differenti, you get more used to it. Mhm. But I am still as excited as I was the first time I did it, if not more. Għax hemm xi ħaġa wisq speċjali li dik l-idea li kellek f'moħħok stampa whatever image qed tara realtà hija xi ħaġa inkredibbli u dik naħseb hija l-ikbar sodisfazzjon li

Sodisfazzjon kbir, dik hi sodisfazzjon kbir u ehm, jinaf, timx li tħolli teatru tara s-set jimbena u tibda tajt ma kif jista' jkun, kif jista' mhm, jkun, istat mhm. nimxi fih da s-set. U anka l-kostumi, you know, tkun immaġinajt li ħajkollok l-embroidery per eżempju, mbatt tara l-embroidery si kif jista' mhm. jkun. Ifiri jeħe, il-ġoj li tħoss u then that's kind of further enhanced by the director who would be thrilled with the product u l-atturi stess, you know, jitlu l-laħwa metti jgħidu l-ek, tipo, għan fejda, għas nistan emmen jira, ġifiri, but again, that is all the craftsmanship of the people that you have working for you, it's not just mm-hmm. me at mm-hmm. all, absolutely. U man nis kolla li jiffurmaw parti mill-production. Aħajna, Jien nista' ngħid nitkellem min-naħa ta' producer naturalment. Jiena eh, nkun kolli feeling simli għalija tkun eh, opening night mhm. meta għandek udjenza tara. Mhm. Għax di tkun minn fil-kassija tkun ħafna drabi nitafekta on original productions jina. Għara tkun kunċett, mhm, a spark of an idea li kelli sentejn ilu li naħdem fuq għax producer mbagħad intefa' you're writing the script, creative ideas, mbagħad taħal is-set design u kosi u lights u xafin, rehearsals u tara one fażi ta' ħajtek. Ekku. Ġej għadda chapter. Ekku. U wkoll eħe huwa għax art is made to be seen. Allura li għandek l-udjenza u d-diem, mhm. tara, you know. Eħe, the nerves get better, I feel. I feel I'm getting better with the nerve side. I think I'm mhm. more excited, but I remember l-ewel show li għamilt. Għazli, għazkod naf bat namel, then the more I do, I feel I'm still as nervous, but it gets better, I'm more mm. settled. But kif għattint, għadċaġa vera sabiħat it's a chapter. And that's how I feel every production is, tipo, again, reċentament għaddi ta' meli dik kienet xhur ta' xogħol, xhur ta' xogħol. Once li tiftaħ, letteralment kulħadd jibda iċabċab, and then kulħadd jibda jitlaq it-teatru. Kont għadni bil-qeda fuq sit, għadna kulħadd jekk u għadna was like, but this is it now, it's over. Once li tiftaħ, once li show tiftaħ kif għatni opening night, għalija, it's it's, it's the end of my journey with a production. So it is, it's a very bittersweet feeling, you know? Mm -hmm, mm -hmm. sometimes you want to hold on to certain things, and again, it's great when you hold on to certain things, għax ikollhom vera post speċjali f'qalbek. Imma diki, it's, that's feeling of wow, lesti, ftaħna, you know, it's, it's, it's that, I think, Aha. which is. Jina, infatti, uh, advice nati ħafna li jisu n-nies li jkunu deħlin on production side ħafna, to remember to smell the roses. Mhm. Għax easy ħafna li you get caught up in everything, u bad daqqa wahda, daqqa It's gone, it's gone. Ciao, daqqa se, un bat tkun producer l-axħar esperienza tagħha tkun tiġi wara nisa l-invoices. Tagħmel reports tal-funding. Imma allura, per eżempju, għal Great Dictator, per eżempju, Kelli those couple of moments fl-ispeech li qed nara Jamie qed jagħti l-ispeech bellezza u qed nara l-udjenza hekk kollha leaning in, watching it, and it, it, they were these very, very beautiful moments li this is what we do it for. Uh -huh, you remember, you've been working years, you've been working however long, it might be an idea or, or

Um, it's the industry at the end of the day, you know. Mm -hmm. um, one minute you're on top, one minute someone else is doing so, you know. So you need to really remember and be grateful for every moment and every process and every opportunity. Fil-fat, this is something I say all the time in ċempel il-ġenituri, najdilom ma kem jimbizi bħalissa kem jimbizi, mm-hmm. ma ma nafx ħanam kif ħanlaħħa kif ħanlaħħa.

is a great and a really big satisfaction. So, yeah. Eżatt. Ehm, mela, thank you ħafna, Matthew, tal-li tal ġejt maħna. Eh, dal-weekend se jkun hemm Hamlet eh, tal-MADC. Dal-waqt beginning of, of August se jkun hemm Love's Labor's Lost by Postmortem Productions, kumpanija ġdida din. Dil-ġimgħa se wkoll se jintwera il-ċinema ta' Spazz Kreattiv All My Sons ta' ta' Brian Cranston u dil ġimgħa wkoll hemm id-Dance Festival Malta. So nikkoraġixxu lil kull min qed jisma' biex imur jara kemm jista' jkun. Grazzi ħafna tal-li naqattu magħna, Jan Nikolaj Zappardi.